Bono iga goika buna bagusitwe igwane naki Onyonka is a very successful politician. Mongwana oborire ebirogo bionsi bigocha gocha naende obere gakoira buya kabisa. Obere bosongo emiaka etari emeke bono iga ne senator are. Igo which means ng'a tari kiongozi ketarochi gento giogokora. Naroche buna amang'ana abwenerete koba, nabwenerete buna naroche buna siasa ekogenda. Bono igo. Ki'oriseri toigwane ng'a onyonka tari mwana siasa cheche. Ekero narenge nakorwa aa, nanyorete ng'a nanchire namanyire sana na abanto. Aike omokutano mpaka akwane egekogera abanto mbanchete enchera agocha okwana. Bono rero buna tore iga, ntete mbasabe abagusii especially ba Kisii County, ase omongwana matiang'i aganeti na onyonka. Onyonka ere moigekere kabisa. Motugeke kabisa abanto ba Kisii County. Tenyarekana ng'a goika 2027 inde ng'a gose ogocha koira, onye onka gose noyo, onye noyo. Tiga abanto ba Gusii bono tobe amo. Tomanye ng'a line up ya Matiang'i mbare oborabu, ee nomination nero lakini mbare oborabu ng'a yaya aba mpaka babo. Naye Matiang'i namaete ng'a ee nomination nebete koba oo, lakini abanto mbare oba direct ticket, baria batai kwabereri. mpaka baegwe ekerogo keria, mpaka baegwe etigiki yaye. Oyomo obo Richard momoima onyonka. Nakwanete oyonde nare ama, aria nomination teiyo, abwo barabwo twakorire. Rero evidio ende tokwana onyonka to be specific. Onyonka otemerene noversight yaye. Otemerwe na obaseti yaye. Gaikaransete ecommittee iga aria, senate, nkorora toria buna gokwana. Kaire ribaga ase etibi kogoakilisha matiang'i na abanto bande ba opposition, nkorora toria enchera ya gokwana. Onyonge arenta omoganetie. Egento kegonkuna mono na obong'aini na understanding yaye buna egovernment ebaete koba run. Igo which means ng'a kaa matiang'i na eira, nabo toramorusie bosongo, aye na matiang'i komokonya, nabo head of public service, gose abe minister o kende gionsi. Because, ntogwete matiang'i atware abanto bare intelligent bakomokonya in Kisii county. Ntomanyete abanto mbaraisike aa, lakini keria ekiore boigo ebia siasa, bono bono obekwe obominster, gose obo PS, ebirogo ebi nkogani bore, eyi nabo ogotwara ekeego buna matiang'i okore egasi kabisa, lakini ekero biro ebirogo ebi nkogani bire, thinking gete okore gete gete gwa siasa kidogo, egere kwarosia ebinto. Bono, ntitwakorire ng'a onye onkango omwatore ekerogo keria. Ngoritini are ngo bare eseneta, itobwenerete gwancherana naki kura chiaye nchikoibwa, naende akonye amatiang'a ng'a ecampaign gweta gweta. Naki ekio twaigwananire igo ebinto mbire one aye kogania onye onka akonye, ase bono iga, ase bono iga ebinto mbire one aye kogania onye onka akonye. Gese twaigwanire nomonto omokong'u are, twaigwanire ng'a namanyire egento mbiro naye kogania onye onga nkonye. Ekemo kiabo neke, abafanyikazi ba Kisii County. Kere nko nimbegete simiana iga, ngotara tore bosongo, nkwanyora tore emekutano ase abanto bakogamba, ngoeta tore emetandao nkorora tore, abafanyikazi ba bosongo bachandekire.

Abwo twamoire, tokanye ekaao egavana egocha ekore kende. Lakini inse abafanyikazi ba Kisii County, emiaka eye ebere etigate tari meke, mpaka kaa 2027 tiri kidogo. Bakwanire ase ogwancha onyonka, onde bwensi okonyora onyonka more information here. Ing'a chisiisi chia Kisii County. Kiabeire ng'a chikorangerigwa mpaka botonto, chiatwara omokutano oo botuko. Omokutano oyio chinsa okoera, na eba saa saba, nabo bakwamwa ndi bakogenda, nabo bakwamwa naki bagoika ase bakogenda. Na omonto okobarangeria omokutano oyio, oyo okoba address mono, tari simba. tari simba. Nde toigwane ng'a ang'u twachorete bosongo Kisii county, tari simba. Omonto naro ng'weto ogoka ng'a chunu, timanyeti chunu ning'o? Eh? Chisisi chigotara bosongo chitabwati nonya amafuta iga aria. Chisisi chikori na chipigipigi from one point to another. Chisisi nchibwati besa bosongo. ase ebirogo biabo bare na chisiisi kende nkeiyo barakore. Mh- monto nabo omong'aini nachete esukuru, tagoteba naki igo naikire aa, nyagetari nigo anche eke na eke, yaya, mpaka onyore etick korwa botonto. Mweshimiwa Onyonga, kwanera abanto b'abasongo. Nimanyete ekiagera ngokwana amang'ana buna aya, nabo ndarigereru ne chiguni ching'iti, lakini Nyasae okorenda abanto baye. But ngoteba ng'a abana aba- aba- abafanyakazi babosongo bachandeke, engaki nero obochafu bwarenge aria mwaembe, buna bono naye korwa iga nyora ng'a bore obonge sana. Ngomanya konyora abangwana gete nkobaborete ng'a gaki, naki mogotiga obochafu obo okoba obonge iga motari gocha amatuko amange. ng'a gaki ndetweboria aye bieka ime, inche bakoboria bono, bagotebia ndetweboria aye bieka, obe emetienyi nani otari goakanwa chilifu ikomi chiago, naki okomanya ng'a ng'ai okorusia nonye na omoyo obo ocha koabusa. Timeti gose sikuizi ngoakanwe bare buya, naki ekemaene pi, chibesa chia bosongo korwa ebank gose omofuko bwa omonto ime, ogokana omonto akogechiwa. Yaani ng'a omonto gokora egasi aakanwe, ogoakanwa koria after omonto akore egasi igo okogechia omonto. Igo kogechia omonto mpaka omonto orore ng'a yaya, besa engokoa tobanenetie koegwa, inki togotwara chinkoro chimbe iga? Omanyete chinkoro echi chimbe, nachi chikogera bono mpaka nonye mwatianyi oti na operation kwaigwa ng'a anga naye, gwatera na operation tari matianyi. Enyandamwamu embe. Ogoika nse kweboria ng'a aye, matiang'i ote na pi? Aa no no no, tekonyarekana, echiraha echi chikogie, ninche ang'e nate nopresident ere matiang'i. Eh! Onyonka ase ogwancha kwao kwanera abananchi na abana na abafanyikazi ba Kisii County, bachandekire ng'a chintereba chiabo songo chionsi pi chigari chiabo ecounty chikorara ecounty. Lakini ntomaete kawaida, chingaki chi'ogokora egasi by saa kumi na moja chiga are bono, onye chikorara, chirare county ekero omonto agende bwoye agakoenda. Mambia airane egasi koyia iga aria, atare sobo, atari abakubwa rende. Lakini anyarekane ng'a kwaimokia chisisi, gwachiira mpaka botonto, chiri chiri chibwate chigari chibwate amabuta. Riria kwabaikirie ororo, saa saba echi chia botuko, obakobe, naende ogende mpaka ase ecounty opaki egari ororo. Riria kwanyepakirie ororo, nagokora buna ogoika asubuhi igo saa saba, saa sita, saa saba. Ntaete kobua riswali igaa, gaki momaete gosiba ebisunte buna ebiroo? Omoro sana, na enchera chinde nchire nkiya, chinsemo, goika nonya na emechie asegete gusii nomoete buna echidero. Gaki nere buya bworia, gokora omonto enchera enka buna eye? Nere buya enchera enka buna eye? Inki motatware chimeeting chiaino mogasoa? Mokambe iga buna ecounty torore ng'a leadership nera. Totware abanto bagoikaransa kabisa kwarora emeeting ekwera kwara ng'a abanto aba mbadiscusse mbagirie ebinto mbakora kende. Bosa onga are chisiisi nonye gokwana na omonto neba buna omosani ogosora ng'a ase are one term, egobidi motigane obosani, gekogera amorigereiri kera ensa nkai baenda gochia nigo bagogamba kwamo, nki bagokora, nkai baragera, mpaka otieri tokogenda ande onsi oragera. gekogera okororwa, esimi yaku, ebicha yaku etomo, aye mambia kwarerire eshida. Mheshimiwa Onyonka, kwanera abafanyakazi ba Kisii County. Number two, amagenderero, abananchi ba Bosungu bakure omoyo, bakure omoyo pi na obogambi bore Bosungu. Aye onyonka kore bono iga omoseneta, imokerere igoro, tori mwoba, imokerere igoro. Ase torochi buna gusii, tari agaya. Ase toroche buna gusita riagaya, ase ebiongozi bia gusii biabere abaibi, bakoira chibesa okoira gwoka mbatete komanya gose omong'ina naro ochandegete ekenyoro ime. Ase chinkoro chiaino naye gosaba, motware omoyo buna abagusii, lakini eseneta konya abagenderera, bakonye abagusii banyore amagenderero more especially aba kisii county, mbuya mono.